Gudden Owend bei Dikrich TV, haut aus der Dikricher Stuff. Normalerweis ass hei jo ëmmer virun der Fuesent en alt Weiberbal ugesot. Dëst Joer gouf deen wuel no hanne verluecht, sou datt en mat der Kavalkad den 8 Mee kann zesummefalen. Dat heescht awer elo net, datt dëst Joer d'Fuesent zu Dikrech komplett ausgefall wier. Hei e klengen Réckbléck. Fetten Donneschdeg 2022 ass et endlech nees méi héich hiergaangen zu Dikrech. Am Bistro beim Louis waren all d'Weiber bal ugesot, deen déi Dikrecher Eselen organiséiert haten. Wéi mer gemierkt hunn, dass an Dikrech wierklech guer näischt sollt sënn, dat geet jo guer net, also d'Eselen aus der Sauerstad sënn bekannt derfir, dass awer iergendswou eng Action muss sënn. An Dikrech ouni Fuesent ëm de Fuesweekend, dat ass ee kompletten No-Go. A wéi se erëm opgemaach hunn, hu mer gemengt, Hëpp, komm mir organiséieren ee Bal a mir fueren duer. An d'Leit waren net méi wéi dankbar fir déi flott Ofwiesslung, endlech nees e bësse feieren. Genee deen Dag war zwar am Oste vun Europa grad e Krich ugaangen, deen Owend awer sollt dat nach kee Rollo spillen, Dikkrech wollt sech ameséieren an huet sech ameséiert. Verschiddener hunn souguer extra Kostüm fir d'Geleenheet gebitzt. Schwees war mir just op d'Mamm bësse gehollef, waart iwwer 12 Stonnen um Bitzen fir d'Blumme fest ze bitzen. Ech si ganz frou einfach mol rem enner Leit ze sin. Et ass awer iergendwéi e bësse Fuesstëmmung opkënnt, well et huet awer gefeelt. Ech sin wéi ee gesäit effektiv e Fuesgeck.

Do kann mer och mat bësse profitéieren an voilà.
Dësem Event krut een deemno klenge Virgeschmaach op dat, wat sech fir déi verluechte Kavalkad den 8 Mee erwaart gëtt. Also mir hu se well bal zwee Jahre a Stëmmung fir dat, wat an zwee Méint kënnt. An an zwee Méint, ech mengen, da brennt de Bam hei zu Dikrich.

Vu Sonndeg de 27 Februar iwwerdeems war et du méi roueg wéi gewinnt an Dikrech. An dach hu sech zur üblecher Kavalkadzäit eng Partie Fuesboken am Zentrum ronderëm gedriwwen. Mir hunn dat scho laang geplangt gehat, egal wéi wat wou geschitt wier, elo mir hätten haut awer hei geseess wou mer elo hei sëtzen. Dir sidd awer dobäi d'Fuesent och wa keng Kavalkad ass. Sidd Dir vun hei? Ech wunnen hei, jo. Ech sinn net vun hei, mee ech wunnen hei. Ech giff och ëmmer erëm heihinner wunne kommen. Dikrech ass einfach schéin. Dat heescht op der Kavalkad, normalerweis sidd Dir ëmmer och dobäi? Jo, mir sinn an engem Péitenger Fuesclub. Mir heeschen déi zackeg Hénger a mir maachen och all Kavalkad mat. Dëst Joer geet et erëm, elo déi lescht zwee Joer war jo guer näischt. An mir hunn awer gefeiert doheem am klengen Krees, mee dëst Joer. Looss mer gutt op Lëtzebuergesch gesot sauer aus. Déi Kéier awer huet net nëmmen d'Pandemie gedréckt, mee och de Krich an der Ukrain, deen op eemol eng ganz aner Dimensioun krut. Just virdrun hat de russesche President mat Atomwaffe gedreet. De Patron vum Café Fränk zum Beispill, dee säi Liewe laang bei der Fuesent zu Dikrech am Fueskostüm am Asaz wor, ass dëst Joer duerfir eng éischte Kéier ouni Verkleedung ënnerwee gewiescht. Bezeechnung, datt mer zu der Kavalkad an zur Fuesend halen a stinn. Awer wa mir de Moien bei zwou Fueskëschte voller Kostümer, net d'Stëmmung fir mech ze verkleeden, ugesiichts deem wat an der Ukrain elo momentan lass ass, wär ech léiwer a Gedanken bei de Leit a wou ech souguer hei dobaussen, A kucke wann der kommen déi verkleet sinn, wéi se sech da verkleeden.
Sou ganz kënnt déi Chrësch awer net laanscht. Gutt Stëmmung um Fuessonndeg, a si vill Fuesgecken duerch d'Bistro gezunn, wou sech d'Stëmmung deemno no an no opgeheizt huet. Am Café Mich haten se deen Dag extra op en Dikrecher Kuddelfleck invitéiert an d'Bud och am Nomëtteg deementspriechend zimmlech voll. Dir sidd jo schonn e bësse méi am Alter an trotzdeem gëtt hei gefeiert. Ma jo, lauschert emol, et ass haut Fuesent, da muss ee feieren, wa mer och keng Kalf a Kat hunn dëst Jar, also op Fuesent, mee et muss ee feieren, aneschters geet et net. An Dir sidd hei ëmmer dobäi bei der Fuesent? Meeschtens, jo, genau, dat muss sinn, dat gehéiert einfach derzou. Zum Beispill och haut, wann ee gefrot gëtt fir hei gudde Kuddelfleck z'iessen, da muss een do sinn. An doriwwer freeën sech natierlech besonnesch d'Membere vum Dikrecher Eselsclub, déi och ouni Kavalkad op Fuessonndeg d'Staang riit halen an hir Tournée duerch d'Grapheen an Dikrech maachen. Fir ze weisen, datt d'Fuesent net nëmmen Tralala ass, waren si zwar den Dag virdrun op karitativem Tour am Mierscher Kannerduerf, bei d'Fondatioun Autisme zu Munzen an och de Stroossenengelen zu Dikrech, déi all eng 1111,11 Euro vum Club gespent kruten, op Fuessonndeg awer, do gëtt sech trotzdeem ameséiert. Et së schwiereg Zäiten, dat wat op der Welt am Moment leeft, dat ass eppes wat net ganz schéin ass, an awer, et kann net stoe bleiwen, et muss awer iergendswéi, denken ech, Léiwer e bësse Konfetti aus enger Kanoun werfen, wéi soss iergends eppes. An domadder kann een och en Zeeche setzen, wou ee seet, Och wann iergends een Hännes op der Welt mengt, e misst Blödsinn maachen, mir loossen eis d'Laun awer nit verdierwen. Also, maacht iech scho prett fir den 8 Mee, wann déi méi spéit Kavalkad ugesot ass. Dikrech sengersäits ass et schonn. Zréck dann an der Dikkrecher Stuff. Bei mer do ass elo de Chris Bodelsen. Gudden Owend. Gudden Owend. An hien huet hei 2015 de Betrib iwwerholl, ass dat richteg? 2015? Dat ass richteg, jo.
An am Fong geholl ass et ee Bistro awer virdru scho ganz laang ginn. Et ass e Bistro mat enger grousser Renommée och. Genau, richteg. Am Dikrech Strof gëtt et schonn éiweg, just net ënner déi Konstellatioun, wéi et haut ausgesäit no den Renovatiounsaarbechten. Du bass aus der Stad komm, du has virden eng Partie aner Bistroen do, ënner anerem de Scott's och. Wéi kënnt een da vun do, vun deem décke Betrib, wéi kënnt een drop, fir hei op Dikrech ze kommen? D'Idee war ëmmer, no Caféen dann eppes unzebidden, eppes opzemaachen, wou mer och kënnen Iesse proposéieren. An dat war de groussen Challenge, dann eppes ze fannen, wat mech selwer giff reizen. An an deem Moment, wou ech dann vun der Brauerei dat heite proposéiert krut, hunn ech direkt zougeschloen. Dat war eng nei Aventure an elo no 6 Joer sinn ech wierklech frou, dass mer, dass mer hei sinn, jo.
Déi Dikricher Stuff huet sech virun iwwer 6 Joer als innovativ Kichen etabléiere kënnen. Mat Lëtzebuerger Plaen, awer och modernen Aspekter dobäi. Mat Burger, déi net grad waren wéi déi aner. Dobäi lecker frësch Zaloten. Eng jonk, lokal Kichen an dat ass ukomm an zéit och haut nach ëmmer vill Clienten op d'Liberatiounsplaz an déi gemittlech Brasserie. Déi Dikricher Stuff ass mëttlerweil guer net méi vun do ewech ze denken, an dat obwuel de Patron keen Dikricher ass. An Dir sidd och gutt ugeholl. Ech mengen, de Betrib, dee fluppt. Dir hutt eng 14 Mataarbechter schonn, hm? Jo, richteg. Mir hu mëttlerweil 14 Plein-temps hei ronderëm lafe, jo. Mir sinn jo all Dag op. Vu que dass mir an der Foussgängerzon sinn, muss dat menger Meenung no sinn, eben all Dag do ze sinn, fir eis Stammclienten an am Summer natierlech och fir d'Touristen eng flott Aarbecht op der Terrass leeschten. Den Jim Paulus, Jo, hien, ech mengst, ass deen, deen hei de Manager ass an dat Ganzt hei kontrolléiert, geréiert iwwer d'ganz Woch. An da hu mer dann eben e Personal an der Dageschicht, wéi d'Anne zum Beispill, wat hei, jo. vun Méindes bis Freides hei ass an dofir suergt, dass eis Mëttesstonn och funktionéiert.
Eventer maacht der elo net extra vill, awer duerfir bitt der de Leit trotzdeem eppes. Ech mengen, et ass richteg grouss hei, wat ee vu vir net esou richteg vermutt. Jo, richteg, jo.
Mir hunn, wéi gesot, véier Säll. Mir hunn hei vir zwee, wou mir an der Mëttesstonn an owes natierlech zerwéieren. An dann hannenaus hu mer e Festsall, wéi een dat kann nennen, wou ganz vill Jonker och kommen, fir gemittlech Musek ze lauschteren, wat natierlech e Krack méi haart ass wéi hei, Dart ze spillen, Kicker ze spillen. Do uewendriwwer hu mer e Billardssall, wou natierlech déi Jonk unzéien. Och natierlech gelount gëtt fir Festivitéiten, Gebuertsdagsfeieren an esou weider an esou fort. Besonnesch bekannt ass dobäi den Alt Weiberbal, deen dëst Joer mat der Kavalkad an de Mee era verréckelt gouf. An dann awer och den Jazz en Herbe, wou d'Schüler vum Conservatoire du Nord eemol d'Joer e spannende Concert zum Beschte ginn. De Dikricher Stuff ass e Bistro, dee mat de Leit vun der Plaz zesummeschafft, fir si Fester mécht a mëttes an owes d'Dieren ophuet fir e gudde Maufel an e klenge Patt. an esou Dag fir Dag fir seng Clienten do ass. En anere Bistro, deen ass awer elo kierzlech vun der Foussgängerzon op d'Gare gezunn. Am Fong ass et jo och just zum Deel e Café an eigentlech wollte si och net wierklech plënneren. Ech schwätze vum Bitzer Kaffeehaus, dat eréischt virun e puer Jor an der Groussgaass opgemaach hat

Dat Konzept huet vun Ufank un direkt ageschloen a besonnesch an der Pandemie ëmmer méi geboomt, sou datt d'Plaz an der Groussgaass net méi duer goung a si forcéiert waren ze plënneren. Enn Februar sinn esou vis-à-vis vun der Gare d'Diere vun deem neie Bitzer Kaffeehaus opgaangen. En Dram fir jiddereen, dee gär bitzt, awer och fir all Kreativen. Hei gouf sech richteg vill Gedanke gemaach, fir eng Plaz mat Séil hierzestellen. Mer hate kee Plaz méi fir Kaffi ze servéieren, en dowéinst hu mer geduecht, mer sichen eppes, Bësse méi grouss, allez, gutt méi grouss. An dann dowéinst hu mer dann dat hei fonnt op der Gare. An hu mer dat e bësse schéin ageriicht. A voilà, dowéinst si mer heihinne kommen, jo. D'Clientèle vum Beezer Kaffeehaus ka sech freeën, well op där neier Adress kréien si nach méi gebuede wéi virdrun. Hei gëtt et nämlech net nëmme méi Plaz fir Beetsmaterial a Workshoppen, virun allem konnt elo de Kaffi-Eck zu engem richtege klenge Bistro ausgebaut ginn, wat dëse Buttik nëmmen nach méi attraktiv mécht. Virdrun als Pizza Kaffi Haus hate mer ëmmer e bësse Kaffi do dobäi, mee elo hu mer och e klenge Bistro dobäi gemaach, e Veggie Bistro eigentlech, nëmme Veggie Saachen, wou mer da Bowls an Croques an ubidden an dann och Softdrinks, well virdrun hate mer dat och net, an dann och Crêpen an Eisekuchen. Dat Bescht awer ass ouni Zweifel déi kleng Terrass hannenaus mat Vue op d'Sauer, wou ee sech bei guddem Wieder néierloosse kann. Virum an nom Bitzen kritt d'Clientèle vum Bitzer Kaffeehaus elo also och nach richtegen Chill-Feeling gebueden a ween op e Veggie-Snack oder eppes ze drénke kënnt, kann esou och nach vläicht op de Goût vum Bit ze kommen. Do it yourself läit einfach am Trend vun der Zäit. An eisem nächste Reportage wollte mer iech duerfir och dräi Damme vun Dikrech virstellen, déi sech dem Bit ze verschriwwen hunn, dobäi awer virun allem den Upcycling am An hunn. Mat hirer Linn Secret To begeeschteren si iwwerall, wou hir Produite verkaf ginn. Méiglech ginn ass dat Ganzt awer virun allem, well eng vun dësen Dammen e. professionelle Bitzatelier zur Verfügung huet. Mir sinn am Bitzatelier vum Sylvie Feltes-Hamus, Häreschneidesch a fënnefter Generatioun, eng vun den éischte Fraen am Land iwwerhaapt, déi de Beruff an der Zäit geléiert huet. Obschonn si d'Chance hat, am Atelier vun hirem Papp unzefänken, war dësen dann och am Ufank net ganz begeeschtert. An du sen ech an den Atelier kommen an du huet e gesot, sou, hei, lo léiers du d'Box maachen, de Gilet maachen, an huet mer e Meedche ginn, wat do geschafft huet a wat mir dat geléiert huet. An du beemol hunn ech gesot, lo wëll ech Geselleprüfung man. An du sen ech, du huet e gesot, jo, da géi an d'Handwierkerkammer, kucks de, ech hu mer alles misse selwer man. An du sen ech an d'Handwierkerkammer gaangen an du huet, du hunn se esou gesot, o jo, mat deem, wat, wat ech soss nach alles geléiert hätt, Brauch ech just nach ee Joer ze man, sen ech an d'Geselleprüfung gaangen, hun ech e Präis kritt. Du huet en opgeruffen, du ass op eemol, oh hei, dat ass, du huet en sech interesséiert fir mech, ne, also du ass et gaangen, ne, du. An herno huet, wéi ech d'Meeschterprüfung man war, ganz stolz. Sou ass d'Sylvie du fir d'éischt Herreschneidesch an du Schneidermeeschtesch gin. Haut ass si zwar schon an der Pensioun, awer hir Passioun get si lo nach emmer un anere virun, déi bei hir ugeléiert gin. An der Pandemie huet si dunn och d'Initiativ ergraff, mat zwou Frëndinnen zesummen eng Bitzronn ze starten, wou si fir de gudden Zweck géife bitzen. 176 Schildkröte, 84 Himmelsdéiercher, 63 Ponchoen hunn déi dräi Frëndinne bis zu eisem Tournage ewell scho mat hirer Kreatiounslinn Secretu produzéiert. Mä mir hunn natierlech och elo, dat sinn alles eis Saachen, wéi mir se designéieren, se ofgekuckt, Natierlech huele mer eis och Ideeën, mee se néierens ofgekuckt. Dat ass alles richteg gedesignt hei zu Dikrich a gemaach hei zu Dikrich, produzéiert mat Saachen, déi hei leien zu Dikrich well laang esou. Realiséiert gëtt dat Ganzt mat alem Material, dat sech beim Sylvia um Laf vu senger Carrière ugesammelt huet, virun allem bei de sëllechen Theaterkostümer, déi d'Sylvie an hirem Liewen realiséiert huet. D'Toni an d'Christine, déi selwer vu klengem u mat Passioun um Bitze sinn, kënnen sech bei hir am Atelier esou richteg defouléieren. Virun allem awer konnten si hei an der Bitzschnëssronn den Ufank vun der Pandemie op eng ganz agreabel Manéier iwwerbrécken. Net fir näischt kommen och ëmmer emol nees aner Dammen dobäi an dës Ronn. War wichteg och e bësselche sozial Kontakter ze hunn, ne soss fält der jo eifeg doheem. De Plafond op de Kapp. An jo, mir hunn eis ëmmer kannt an dat war flott. Mir hunn do geschnësst, mir hu geklaatscht a mir hunn awer och ganz vill gebitzt. Dat gesitt der jo och un eisem Resultat, dat léisst sech jo weisen. An net zu lescht kënnen si och nach eppes fir d'Ëmwelt maachen, andeem si aalt Material nei benotzen. Den Erléis vun hiren Upcycling-Kreatiounen Dee kennt dann och der Natur an Ëmweltsektioun Nordstad zu gutt. Dat mécht och Spaass, mä wann et kee Spaass géif maachen, géife mer net méi erëmkommen. An Dir hutt och hei wierklech flott Material zur Verfügung. Jo, mir hu wierklech vun allem. An do kann ech jo d'Fanger net dervu loossen. Ech maan nach Upcycling niewebäi doheem, well ech fannen nach ëmmer eng ganz schéin Fetzelche wou ech eppes kann draus maan. Dat heescht Upcycling, dat ass och fir Iech en wichtegt Thema? Jo, absolut, absolut. Et muss eppes passéieren, et ass eese Wee, dat hei well am Klengen dat duerchzeféieren. An d'Produite vu Secretu, den Numm steet iwwregens fir Sylvie, Christine an Toni, verkafe sech exzellent am Syndicat d'Initiative, an der Librairie Zimmer oder och direkt am Atelier. D'Iddeen dofir, déi ginn de fläissegen Dammen sou séier nach net aus. Ouschteren ass net méi wäit a flott Geschenkiddeen dofir kann een och an de Weltbutteker, de Maisons du Monde fannen. D'Geschäfter fir de fairen Handel setzen sech dofir an, dass och kleng Produzenten aus dem Süden en anstännege Revenu fir hir Produite kréien. An och zu Dikrech gëtt et esou e Feldbuttek.
Jo, gudde Moien. Ma mir sinn haut de Mëtten hei am Weltbuttik zu Dikrech. Mir funktionéieren hei. Mat lauter Leit, déi am Bénévolat hei bei eis schaffen. T'ass u sech eng Cooperative an e setzt sech zesummen aus engem Comité vun 9 Leit, déi u sech e bësse méi d'Gérance dann heibanne maachen. An dann hu mer awer eng 30 Mataarbechter, déi mat immens vill Engagement d'Woch. fir Woch oder all zweet Woch oder eemol am Mount hei bei eis am Bénévolat schaffe kommen. Mir schaffen haaptsächlech zesumme mat Kooperativen oder klengen Duerfgemeinschaften, wou mer déi verschidde Produiten eben hierhuelen. Mir hunn ee ganzt Sortiment vu Liewensmëttel, wat iwwert de Kaffi geet, iwwert den Téi, iwwer Gewürzer, Schockela, Wäin an Kichelcher, awer ech weisen iech einfach lo mol eise Favorit, dat ass den Dikricher Kaffi dee mir kreéiert hunn. Mir als Dikricher Geschäft wollten eben och lokal eppes mat Dikrich zesumme maachen. Dunn ass natierlech den Dénk gewiesst fir mam Dikricher Iesel ze schaffen an mir hunn ee Kaffi dee vun der Kooperativ vun Comsa aus dem. Honduras kënnt. Et ass u sech e bëssen eise Renner ginn während deenen dräi, véier leschte Joren. Den Iesel hu mer awer och nach geholl fir um Schockela ze maachen an och hu mer Knippercher mam Iesel drop. Dee kënnt aus der Schokolaterie vu Biissen. Déi Chocolaterie, déi schaffen am Beräich vun de Behënnerten eben och zesummen, wat een Atelier protégé ass a wou mat ganz renomméierte Chocolatierien eben déi verschidde Kreatioune vu Schockela zu Biisse kreéiert ginn. Nieft eise Produiten am Alimentaire-Beräich hu mer natierlech och nach ganz vill Saachen, déi am Artisanat sinn. Mir hunn awer och, wat elo vläicht fir Ouschtere ganz flott ass, e ganz groussen Assortiment vun Ouschtersaachen, déi mir elo ubidden. Doriwwer awer och eis Schockelas-Ouschtereeër, déi ëmmer e ganz groussen Uklang hei fannen. Eise Buttek, deen ass hei zu Dikrech op Nummer 4 op der Place Bech, ass ganz liicht ze fannen, bei der schéiner aler Kierch hei. A mir wiere frou, Eech hei eng Kéier kënnen ze begréissen an datt Der e bëssen hei schnuppere kommt, well et ass wierklech derwäert.
Enn 2021 hat d'Gemeng en neit Buch iwwer Dikrech erausbruecht, wou d'Stiedchen op eng méi kënschtleresch Manéier presentéiert gëtt. Elo awer kritt een nach emol eng nei Vue op d'Fotoen aus der Publikatioun. D'Fotografin Néckel Scholtus, déi dofir engagéiert gi war, Presentéiert nämlech nach bis zum Enn vum Mount am Dikricher Kulturhaus déi flottste Fotoen aus Dikrich, Momentopnahm. Dikkrich Momentopnahm ass e Projet, dee quasi als Zeie vun der Pandemie gëllt. Gouf da schonn 2019 mam Projet ugefaangen an huet sech dësen duerch SARS-CoV-2 an an Erwaardung vu weidere Fester bis Enn 2021 gezunn. déi awer hunn net stattfonnt, sou dass d'Bourgement vläicht manner déi festlech Säit vun Dikrech erëmgëtt, duerfir awer aner méi sozial Aspekter an de Virdergronn réckelen. Och d'Kënschtlerin Néckel Scholtus selwer huet esou mol eng aner Vue op Dikrech krut. Ech hunn nei Plazen entdeckt an och virun allem mat de Leit a Kontakt ze sinn. Also ech hunn oft Leit an der Groussgaass ugeschwat oder Vläicht och d'Flüchtlingen, déi ech kennegeléiert hunn, war och eng ganz interessant Aart a Weis, mat hinnen ze schaffen. Ech hat esou e bësse Workshop-méisseg ugebueden. An dann hu mer zesumme Fotoe gemaach an, jo, ech war nach ni um Härebierg, dat war och iergendwéi interessant. Op där anerer Säit ginn et awer och méi intim Fotoe mat Plazen, déi d'Néckel op hiren Entdeckungstouren duerch Dikrech dacks duerch Zoufall kennegeléiert huet. Mä et si vill Dikrecher, déi mer gesot hunn, Du muss onbedéngt op den Däiwelselter goen. An do war eng Kéier am Oktober, et war op mengem Gebuertsdag, et war schéi Sonn an ech war esou, ok, haut ginn ech dohinner, haut huelen ech mer Zäit fir e bësse spadséieren ze goen laanscht d'Ieselen an dunn déi Trapen, déi war grad esou schéi beliicht mat der Sonn, et war einfach perfekt den Dag dofir. An dann huet si och nach mat de Schüler aus dem LCD zesummegeschafft, déi och konnten um Projet deelhuelen. Esou sinn dann dës Fotoen entstanen, wou d'Schüler sech selwer fir d'Momentopnam an Zeen gesat hunn. Fotoen, déi de Raum an Dikrech op eng ganz nei Manéier opliewe loossen an e bëssen e Grousstadfeeling ervirruffen. D'Fotografin Néckel Scholtus, déi 2009 duerch hire Roulottograph bekannt ginn ass, eng ëmgebaute Caravane, déi als Fotolabo a Camera Obscura funktionéiert, an och schonn op Festivallen am Ausland presentéiert gouf, ass eng Kënschtlerin, déi net nëmmen einfach schéi Plaze knipst, mee ëmmer dat Besonnescht am Moment siche geet a festhält. Jo, hei wou ech war ass mer direkt et Haus opgefall, wou ech iergendwéi fonnt hunn, dat ass net typesch fir Dikrech, gesäit éischter aus ewéi an de Bierger oder sou. An dunn war ech och um Kierfecht an hunn ech déi Elementer gesinn, do ass och eng Fra, sou eng Skulptur an d'Giisskannen an sou vill verschidde Saachen, wou ech. Ein zwar gär hunn, dass een ee Bild huet, wou ee muss bësse sichen a bëssen dra kucke goen, fir d'Elementer ze fannen.
Esou ass d'Ausstellung Dikrich Momentopnahm déi perfekte Geleenheet, Dikrech mol op eng méi kënschtleresch an ongewéinlech Manéier ze entdecken a sech eng speziell Vue op Dikrech mat heem ze huelen. Well elo all Corona-Mesuren souwäit opgehuewe sinn, dierf zum Ofschloss vun der Expo de Sonndeg 27 Mäerz nämlech och e Finissage stattfannen, wou een dann d'Geleenheet huet sech e Buch vun der Kënschtlerin signéieren ze loossen. Avis aux amateurs. De besonnesche Moment afänken, dat probéieren och d'Membere vum Dikrecher Photo Club. Iwwer 70 Joer gëtt et dëse Veräin ewell schonn an nach ëmmer ginn de Memberen d'Ideeën fir hir Motiver net aus. Elo kruten si dobäi och nach e ganz neit Lokal. Mir sinn am ale Schoulgebai an der Sauer Wiss. Zanter e puer Méint treffe sech d'Membere vum Dikrecher Fotoclub zweemol de Mount ewell hei fir hir nei Projeten ze beschwätzen an och ëmmer nees dobäi ze léieren. Haut lo hu si sech d'Burg Dikrich Momentopnamen ënnert d'Lupp geholl fir sech z'inspiréieren fir hiren neitsten Projet Nordstad, un autre regard, dee soll 2023 exposéiert ginn. Ma bei eisem Projet probéiere mer bëssen no deem ze kommen wat mer schonn eng Kéier op Youtube gesat hunn, wat mer nennen un autre regard, an dat ass duerch eng Stad ze goen déi mer kennen, An sech e bëssen och ze konzentréieren, fir se e bëssen anescht ze gesinn, ze verfriemen, datt een net direkt erkennt, dass dat heiten. Hei geet et drëm ze kucken, wat fir Fotoen een am beschte géigeniwwer stelle kann. Dobäi gëtt wéi sou dacks diskutéiert. Dat awer net, well ee wëll besser si wéi deen aneren, mee well sech an dësem Veräin mateneen ausernaner gesat gëtt, fir zu engem bessere Resultat ze kommen. Et ass dëst e liewege Club, wou den haarde Kär vun de Memberen och scho ganz laang dobäi ass. Ma mir hunn ëmmer eng gutt Stëmmung, dat ass emol dat Allerwichtegst. An dann, jo, ginn och d'Ideeë vu jidderengem ëmmer gelauschtert. Dat heescht, jidderee ka e bësse säint dozou bäidroen, bei engem Projet zum Beispill seng Ideeë mat erabréngen. A jidderee schafft ëmmer mat. Dat heescht, et ass net elo e Club, wou jidderee seng eege Saachen elo just eleng weist, mee et gëtt kollektiv ëmmer zesummegesicht. Zesumme siche mer och d'Biller eraus, déi mer herno op enger Expo zum Beispill weisen. Ech fannen et ganz flott, well een einfach ganz vill Feedback fir seng eege Fotoe kritt. Am Ufank kann et natierlech e bëssen haart sinn, well ee vläicht seng Fotoe gutt fënnt an et ass awer, mee no an no léiert ee seng Fotoe selwer anescht kucken an da wëll een déi vum Ufank all ewechgeheien. Datt si dobäi eng vun de wéinege Fraen am Club ass, stéiert d'Marie Pull net. Nëmmen doduerch, datt ee souvill Meenung zu engem Sujet huet, kéint ee sech weiderentwéckelen, seet si, a steet duerfir och schonn emol gär Modell. Hei elo gëtt zum Beispill gekuckt, wéi duerch den Asaz vu Schieter kënnen an engem Portrait ganz aner Aussoe gemaach ginn. Nee, mer diskutéieren ëmmer mateneen. Dat heescht, et huet ëmmer jiddereen eng aner Idee. Et sinn si vläicht Leit, deene gefält besser e Bild wéi dat dote. Mir hunn och nach e klassescht Bild wéi dat heite, soen ech elo, wat méi schéin ausgeliicht ass. Hei gesäit ee jo schonn, dass mer net méi vill Struktur zum Beispill am Gesiit hunn op der Säit. Bei deem heiten hu mer erëm méi Struktur, dat heescht mer mussen ëmmer nach mat supplementäre Saache mat derbäi huelen, fir datt mer erëm Struktur dra kréien, zum Beispill e Reflekter oder esou Saachen. Den Dikricher Fotoclub gouf kuerz nom Zweete Weltkrich gegrënnt a kann och haut nach ëmmer op ëmmerhin 80 Memberen zielen. Och wann nëmmen eng 15 dovun aktiv sinn, sou ass de Club awer ni stoe bliwwen. Sou wëllen si virun allem zäitgenëssesch Fotografie maachen, déi eppes mat hirem Ëmfeld ze dinn huet, déi ënner anerem de Patrimoine vun Dikrech an Ëmgéigend festhält an dobäi och d'Entwécklung vun deem Ganzen erëmgëtt. Ech mengen, mir sinn, wunnen iewer iergendwou, wou et sech verännert. Ech maachen einfach e ganz einfacht Beispill, well mir hei driwwer diskutéieren, ob mer net solle Gäertnerei, An der Géigend hei fotograféieren. D'Gäert an den Stied verschwannen. D'Leit déi deen Hobby maachen änneren och. Si schaffen anescht wéi virun 20, 30 Joer. An et ass ëmmer erëm deen deen dat Gefill wat een hott wann ee fotograféiert. Et fällt een ewer eppes op wat vläicht an der wat am Floss ass. E Club dee mam Laf vun der Zäit matgeet also. Esou hu si Enn vum leschte Joer och wéinst engem Bauprojet missen no 40 Joer hiert geléiften Clubhaus am ale Ciné Scala verloossen. Awer am neie Sall an der Sauerwiss hu si duerfir elo vill méi Plaz a kënnen nach besser schaffen. Wie wëll kënschtleresch aktiv sinn, muss also och ëmmer e bësse flexibel sinn, fir weiderzekommen. Yes! De Rendez-vous fir d'Frënn vun der Fëscherei, dat ass all Joer ëmmer erëm de Salon de la Pêche an der Aalseeërei hei zu Dikrech. Mir woren déi Kéier emol fir Eech bis laanscht Luussen a konnten feststellen, datt och Net-Fëscher dobäi duerchaus kënnen un d'Schwäerme geroden. Grouss Freed gouf et virun zwou Woche bei den Amis de la Pêche vun Dikrech, wéi si endlech mol nees zum gewinnte Salon opruffe konnten. Déi lescht zwee Jor hate si wuel verschidde Clubfëschen op Weieren organiséiert, Ouni Salon de la Pêche ass et awer net dat selwecht. Ma kloer, et ass jiddefalls mol erëm besser. A vu gëschter un, datt mer keng Mask méi brauchen ze droen, geet eis dach vill besser. An mir si frou och, datt mer dat hei kënne maachen, well dat hei bréngt eis och e puer Frang an d'Keess. D'Kolleegschaft, mer erëm beieneen, du léiers mer erëm déi aner Leit alleguerte kennen. An och d'Leit, déi bei eis am Club sinn, weess, wann s de muss doheem bleiwen, et ass kee Fëschen méi, näischt, da verfält alles, da geet dee beste Club geet an d'Bréch dann och. De Salon de la Pêche zu Dikrech ass zënter gutt 10 Jore well schonn eng Plaz, wou d'Fournisseuren zesummekommen, fir dat neist Geschier ze presentéieren, dat an de Laboen entwéckelt gouf. Well Fëschen ass hautdesdaags duerchaus en Hightech-Hobby. Jo, an deem Beräich hutt Der hei wierklech déi Kompetitiounsroute, wat héich moduléierte Carbon ass, wierklech dat héchst a qualitativ dat héichwäertegst, wat mer kënne kréien. Do si Beräicher tëschent 1.000 an 3.000, 4.000 Euro fir wierklech déi 13 Meter, wat och reglementéiert ass fir an der Kompetitioun an eisem, an eise Gewässer. Domadder ginn och Weltmeeschterschaften, Pêche au coup am Franséische wéi een dat esou seet. Dat heescht, dat ass wéi gesot dat héchstwäertegt, wat een u Material ka kréien am Moment. Och ech loosse mech hirappen fir dëst deiert Geschier mol auszeprobéieren. Fësche war ni menges, vläicht ka sech déi Ménung jo mat sou enger flotter Aangel ännere loossen. Awer ech muss feststellen, duerfir muss een dann awer e Stéck extra Portioun Geschéck matbréngen. Faszinéierend ass et trotzdeem.
D'Evolutioun geet jo ëmmer virun. Mir si jo, fréier si se Fësch gaangen, da hate se e Kuerf an eng Staang an da si se gaangen. Haut muss de scho bal eng Camionnette hunn, wann s de Fësch uwies, fir d'ganz Geschir ze transportéieren. Mee ech soen, et ass fir de Leit mol alles ze weisen. A wann s de alles esou beieneen hues a wéi mir et och elo hei maachen, mat Comptoir, e bësse Gedrénks a e bësse Tombola an Déngen, weess de, d'Kolleegschaft, dat ass, kënnt da bal esou beieneen. An de Salon de la Pêche riicht sech net nëmmen u Profien, mee och un all déi, déi sech mol einfach mam Fësche probéiere wëllen. Ah jo, mir hunn och Fëscher hei u sech, ganz vill ma Pappen, mat Kanner, déi kommen, déi zum Beispill mol op Frelleweier wëlle kommen, einfach mol déi Initiative iwwerhuele fir mat de Kanner an der frëscher Loft einfach eng Traditioun, d'Fëschen ass jo eng Traditioun, déi Joerhonnerten al ass a wou eigentlech och, an eiser Kultur zemools hei a Lëtzebuerg och integréiert ass an och verankert ass. An dat ass ganz wichteg, datt mer och deene Leit hëllefen, déi eben net Dausenden Euro, mee nëmmen einfach mat engem klenge Budget wëllen eben de Kanner weisen, wéi ee fëscht, wou a wat an och einfach virubilden. D'Nofro u qualitativ héichwäertegem Fësch gëtt op alle Fall ëmmer méi grouss. Ween d'Aangel selwer an de Grapp hëlt, Weess um Enn op d'mannst, wat en do aus dem Waasser zéit. Déi aktuell Ausstellung am Autosmusée kënnt sou lues op en Enn. Nach en décke Mount, dann ass Schluss. Ween nach keng Geleeënheet hat, bis laanscht ze goen, dee sollt sech onbedéngt bäimaachen, fir déi flott al alpin Rennween ënnert d'Lupp ze huelen, déi do ausgestallt sinn. Fir den internationale Fraendag hat de Musée awer och elo eng ganz interessant Table ronde zum Thema Fraen am Automobilsport zesummegestallt. Hei e klengen Extrait. An Dir sidd schonn vu ganz Klengem un och schonn e bëssen op dee Wee do gedréckt gi, kéint ee scho bal soen, nee? Jo, esou ongeféier.
Ma mäi Papp ass ëmmer Coursse gefuer, och Autocourssen, an ech sinn déi kucke gaangen an duerch sinn ech iergendwann enke gesot, jo, ech wëll dat anescht maachen wéi s du. An do konnt hien net Nee soen. Hien huet mer mat 5 Joer do e Karting kaf. An ech misst awer leider zwee Joer waarden, wéi ech do endlech fuere konnt, well een eréischt mat 7 Joer eng Lizenz kritt. An do sutz ech all Dag owes am Karting an ech war just um Piste nogefuer an ech war esou, ok, nach zwee Joer. An ech hunn d'Deeg gezielt, ok, elo nach ee Joer an en halleft Joer an da konnt ech endlech fueren. Déi ganz Table Ronde kënnt der dann den nächste Samschdeg, 26 Mäerz, owes um 7 Auer bei eis um Infokanal gesinn. Domat geet eis Emissioun vun haut awer op en Enn. Wat soss nach an nächster Zäit hei zu Dikrech gebuede gëtt, dat weise mer iech elo an eisem Agenda. Ech fir mäin Deel soen iech awer schonn Äddi bis an engem Mount nees. Just vläicht nach um Schluss e klengen Tipp, Den nächste Sonndeg ass Bretzelsonndeg, also. Haat et gudd, bis dann Äddi. Den Donneschdeg 24 Mäerz fänkt eng nei temporär Expositioun am Militärmusée un, wou de Koreakrich am Mëttelpunkt steet. Hei gi wärend engem ganze Joer déi Lëtzebuerger Fräiwëlleg ervirgehuewen, déi tëscht 1950 an 1953 am Koreakrich am Asaz waren. An dësem Zäitraum waren eng 16 Natiounen op der koreanescher Hallefinsel fir Südkorea, géint déi nordkoreanesch Aggressioun ze ënnerstëtzen, ënner hinnen och eng 85 Lëtzebuerger Fräiwëlleg, déi an de belsche Kommando vun de Vereenten Natiounen agegliddert waren. Nëmmen zwee Deeg drop, de 26 Mäerz, ass dann am Dikrecher Kolléisch owes e flotte Concert vun de Juniore vun der Dikrecher Philharmonie geplangt. Am falsche Film nennt sech dësen Optrëtt, wou déi 15 jonk Museker a Musekerinne Melodien aus de Filmer Tarzan, Transformers, Les Misérables, The Lion King, The Chronicles of Narnia, Die drei vun der Tankstelle an dem James Bond Skyfall zum Beschte ginn. Um 19 Auer owes geet et lass, den Entrée ass gratis. Den néngten an zéngten Abrëll, dann ass no zwee Joer Paus endlech nees e richtegen Ouschtermaart an der Foussgängerzon vun Dikrech ugesot. Wéi gewinnt kritt een hei nees vill flott Produkter aus der Regioun ze kafen. Sou zum Beispill interessant Handwierks a Konschthandwierksartikelen. Donieft steet och nees Bastelen a Facepainting fir Kanner um Programm an et ass e Concert op der Liberatiounsplaz geplangt. Z'iessen an ze drénke gëtt et selbstverständlech och, also onbedéngt notéieren!